Исәннәрмесез, саулармысыз? Менә шушы тастымал астында бүгенге тапшыруыбызның иң тәмле ризыгы була. Беләсегез киләме? Әйдәгез. Бер, ике, юк. Әле аның өчен минем иң кадерле кешем һәм шушы рубриканың топ остасы минем әниемне каршы алабыз. Әйдәгез, каршы алабыз. Менә мин әнидән башка әлбәттә бу сәхифәне башлый алмыйм. Әни. Исәнмесез. Исәнмесез. Исәнмесез. Бүген без нәрсә пешерәбез? Әйдә, без синең белән икебез тартабыз. Бер, ике, өч. Менә а, бу атала безнең Чүмек. бәлеш. Әйе. А, Чөнки ул аның а, эче ошаган бәлешкә, ә тышы Тышы шулай ук бәлешкә, ләкин кечкенә формада. Хәзер бу ризыкны ничек пешерергә без сезне өйрәтәбез. Чүлмәк бәлешне әзерләү өчен менә ниләр кирәк була. Камырга 500 грамм он, 200 грамм сметана, нәкъ менә кибетнеке, 200 грамм атлан май, 3 йомырка, шуның икесе кирәк була камырга, ә тагын берсе чүлмәккә ягар өчен, тоз һәм борыч. Алга таба эшлеккә 300 грамм сыер икте, 2-3 бәрәңге һәм 2 баш суган. Ә шулай итеп башлыйбыз. Атланмайны шакмаклап бүләбез һәм он белән кушабыз. Икесен бергә кул белән яхшылап уабыз. 200 грамм сметана белән 2 йомырканы кушабыз. Камырны кулга ябышмас хәлгә җиткәнче басабыз. Эчлекне әзерләүгә күчәбез. Сыер итен, бәрәңге һәм суганны вак шакмаклап турыйбыз. Тоз, борыч кушабыз. Барысын бергә яхшылап болгатабыз. Чүлмәк бәлешнең формасын әзерлибез. Камырның бер өлешен чеметеп алабыз да кул белән әвәлибез. Аннан соң шул камырны пиала эченә җәябез. Пиала эчендәге камырга эчлекне салабыз һәм җөйләрне яхшылап чеметеп чыгабыз. Чүлмәк бәлешне ипләп кенә пиаладан чыгарабыз. Калган камырдан чүлмәккә бизәкләр ясыйбыз. Противеньга махсус кәгазь җәябез, аны үсемлек мае белән сөртәбез. Чүлмәк бәлешләрне майланган противеньга тезәбез дә, бер йомырка сытып һәм чынаякта болгатып, чүлмәкләрнең өстен шуның белән ягабыз. Алай эшләгәндә чүлмәк бәлешкәйләр тагын да матуррак кызарып пешәчәк. Духовканы 200 градуска җиткереп җылытабыз һәм чүлмәкләрне сәгать ярым-ике сәгатькә озатабыз. Шулай итеп, чүлмәк бәлешләрегез тел йотарлык тәмле булсын. О, менә 2 сәгать вакыт үтте. Ә, нәкъ менә 2 сәгать э, тотарга кирәкмеш тә. Ну, синең шундый яраткан бер гадәтең бар, э, кайнар әйбер чи булмый дип, әйме? Аллага шөкер, әнием дөрестән дә ничә тапкыр әйбер пешергән булды. Менә мин үз гомеремдә хәтерләмим. Берәр ризыгының чи булганын. О, әни, димәк, шурпасы булырга тиеш аның, әйме? Ә агып чык, ә агып чыга алмый инде ул, әйме, төбеннән? Әйбәт кенә аны җәбештерәсең дә. Менә. Әни, Мин сүзен ишек астына куярга ярамый, ләкин шул хакта кем белә, бәлки безнең духовка бераз тилеләнеп киткән һәм бераз
Карманнар шапкары, икенче төрле, бәлешник. Әйе, бу бәлешникне аерыла бит монда, чөнки сметана да бар, әйе, каймак та бар бит. Каймак, әйе, 200 грамм. Каймак бит анда. Сметана 200 Бу дөрестән дә песочный тесто ашаган, әйе? Әйе. Ну, икенче төрле, но бар тәмле бу. Кызык. Нәрсә генә ошаган? Ләкин аңламыйм, ниндидер бер таныш әйбергә. Менә шунда рәк рецепт. Шульмәк бәлеш дип атала. Әгәр дә рецептында нәрсәдер аңлашылмаган икән, языгыз, җавап бирербез. Әни, ә, синең безнең тамашачыларга ниндирәк теләгең бар? Нәрсә телисең син алардан? Тырышыгыз, пешерегез и от души ашагыз.
Әйе. Ә без сезнең белән сау булашабыз. Пока-пока.
Пока.